Jdux prodotti li huma ġejjin mill-annimali u sabu ġifiri anka riżultati mill-laqwa għas-saħħa dak li jkun anka l-apparenza ħatejna. Ġifiri jekk inti tażel dik il-ħajja, eh. well and good. Mhm. Però naraw l-estremitajiet ukoll, ġifiri hemm min jagħmel vegetarian diet pereżempju u jkun underweight jew anorexic. Hemm min jagħmel dieti in inverted commas li jinkludu anka laħam u affarijiet u xorta u forsi xi ftit anorexic u underweight, ġifieri mhix kwistjoni ta' x'niekol il-problema il-kwantità. U daqs kemm hija l-kwantità importanti biex ma nżidux pis, hija importanti wkoll biex ma niġux underweight. Għaliex għax underweight kważi kważi di tista' tkun daqsxejn xokkanti għan-nies. hija aktar perikoluża f'ċertu okkażjonijiet milli tkun ftit overweight. Għajjeb, jiġifieri mhux qed inqabbel underweight ma' obese għax it-tnejn huma perikolużi immens. Però ikolli nagħżel bejn underweight u ftit overweight, dak minnu daqsxejn overweight huwa ħafna iktar b'saħħtu milli minnu underweight. Dik hija xi ħaġa mm. l-importanti waslu għax qed nipprova ngħid. Li qed nipprova ngħid huwa illi inti tikol x'tikol il-preferenzi tiegħek tajjeb jiena min jien biex niġi hawn ngħidlek leħi kulek. Jiena minn ħadd, ġifieri aħna hawnhekk biex nitkellmu biex nispjegaw daqsxejn. Ehm, aqbad stili li huma tajbin. Hemm kontroversi kemm trid. Hemm min jgħidlek li suppost hu ħaxix biss mhm. għax sabu hekk hekk hekk. Hemm min jgħidlek li isma' suppost hu laħam biss għax ibni demma mul jikkaċċja. Fil-verità, sambu illi fi kwantitajiet kontrollati xejn mu se joqtlok Eżatt. U xejn ma jagħmillek mirakli, jiġifieri. Jina nfakkar il-numru ta' telefon tagħna 2180875 tridu tingħadu tistaqsu xaġa l Mattejos. Mattejos, eh, ġifieri dawk li jkunu qed jagħmlu d-dieta u jkollhom ehm, minna fil-lista tal-ikel ejja eh, niftehmu hekk tajjeb. Ehm, daw ħajmutu bil-ġuħ. Hmm. Jiena ma naħsibx. Tajjeb, ġifieri daw ħajqdu neqsin Jien naf ma jistgħux jieklu ħafna web, ma tafx inti, pereżempju jiena, pereżempju jiena. Ehm, jiena nħobb ħafna l-ġobon. Ehm, xorta qed indaħħal naqra ġobon, ġifieri mhux ħammut minn ġifieri dawk li ħajamlu d-dieta, dawk li jixtiequ jibdew Sewwa, jiena nemmen ħafna li persuna professjonali tista' tgħinek ħafna. Dik nemmen ħafna fiha u nista' ngħid li qed ngħixha. Però ħatħalluhom bil-ġuħda u n-nies jiġifieri jien naf ma jkollhom xikel biżejjed għal ġurnata kif. Jiena naħseb ikun hemm biżejjed, imma ma nafx nħallef idejk. Era, naħseb il-problema magri tibda minn pass qabel. Illi jekk aħna ħanaraw bħala xi ħaġa ta' għarna minn dal-perjodu hi sakemm pereżempju jkollu t-tix tat-tifla, eh. jew sakemm jgħaddi dak il-praċett, jew jagħmel hekk, jew nagħmel hekk, u mbagħad nerġa' mmur għal ħajja antika. Għax jekk naraw dak il-lenti, dik hija diġà ikkargata s-sistema biex tfalli. Mela aħna ma rridux nagħmlu affarijiet estremi biex jaqduna għal dawk is-siġġimat. Imbagħad nafu biżejjed. Kemm ħandum dejjem l-istess ħaġa jien niekol. Kemm ħandum inħossni bil-ġuħ. Jiena ħataq biżli. U jiena forsi ħanifanga u ħanisvoga darba dejjem. Irdu naraw bħala xi ħaġa illi inti biddilta b'tali mod li ħatkun iż-żomma għattul ta' żmien li qed tara qudiemek. Tuħu pjaċir tagħmilha jsa. Tuħu pjaċir tagħmilha, jiena ngħid saying. Jiena anke meta nitkellem man-nies, ngħidilhom qatt tibdew xi ħaġa li m'intomx komdi biha. Okay. Full stop, laqqas tibdiex. Sib sistema li taħdem miegħek. Full stop, għaliex? Għax illum forsi għamilta għada għamilta pitada hi bajt. All right. U taqa mhux qed ngħidu tieħu xi biċċa ħelwa da dak it-tip ta' ċoċata. Taqa qed ngħidu li tajt jiena hi rebellajt daqshekk xbajt minn issa l-qudiem dak kollu li kont qed nagħmel mhux ħan nagħmel xejn minnu jew nagħmel vera ftit minnu. Jiena jiena jiena jiena mnuni ħbieb il-Mattejos nammirah għaliex inġieli l-ewwel waħda minn dawk illi Ngħidlu Mattejos, waqajt, mhux tqum u tibqa' miexja. L-inkoraġġament, l-inkoraġġament ehm, kieku taf kemm itik kemm itik bus. Ej, ej, anzi ma milx għalija. Għax hu parti mill-ħajja.
Għax ikun hawn ħafna ħanejlek. Titkellem jien nitkellem ħafna nies, sa fin-nisa kemm ifaxxu. Sewwa, imma pereżempju jgħidulek Eh, mux hekk ma nalbatlux kieku għajqot jgħamil. Mux mux mux tal dik il-persuna, għanna telefonata naħdu għaflim kien. Hello?

Nifsi maqtuħ jien. Senna xie. Nifsa jien fil-tul il-mut. Imma minn nifsi ma tafx nxie fil-tul qabbal nifsi għandi. Ok.
Sinjura. Għadini. Ħanajdlek xħan għamlu jina u int, tajjeb? Issa, minn mija jħa taqta, imma taqtax u ħalli n-numru tijak ma d-direttur tagħna. Tajjeb, un bat nkellmu kwara. Ma importax. All right? Ara kemm li pjaċir tgħid issa fiha tant il-bżonn l-għajnuna f'festa. Ħalli fi. Ħalli fidejna. Issa, u mbagħad wara il-programm nikkuntattjawk, sinjura. Ma titħalli numru ma' direttur, ta'. All right, grazzi ħafna. Ciao, bye, bye, bye. Mela, Matteos, taqbel ġifiri ma' min jitlob eh, jien naf morna niklu, sawa ġo restaurant. Taqbel illi ngħidulu biex jibdillu partijiet mill-ikel dak li aħna se nordnaw taqbel magħha? Mela, għaliex le? Jew m'għandix nordna mill-ewwel? Ma nafx. Dependi, da jiena ngħidu pereżempju jiena ordnajt plat laħam. U normalment jgħidulek isma' nġiblek chips, nġiblek patata, nġiblek patata max. Again, inti diġà għandek l-għażliet mela nafu ħafna drabi biżejjed il-chips hija iktar proċessata jżidula iktar affarijiet mill-patata, mela noqgħod daqs iktar attent, number one. Nafu wkoll li għal mod tal-kelma jekk ħajsaqsini isma' nġiblek għal mod tal-kelma patata jew ħaxix. Il-ħaxix fih inqas kaloriji wkoll. Imma yet again, skont, ġifieri dak il-kelma skont hija xi ħaġa fundamentali f'dil ħaġa, skont jiena x'kil dakinhar, skont jiena x'ħan iekol dakinhar. Jiġifieri jekk jiena l-mod tal-kelma ma ħadd xejn patata. Allura dik il-ġurnata spiċċajt ma ħadd xejn karboidrati, alright, kull ma ħadd dik il-naqra laħam u xejn iktar, inverted mhm. komas, ejjina għamil sew għax ma kilġ biżejjed dakinhar. Kien kemm tajba, ġifieri mhix kwistjoni ta' dak li kelli ma jfettillekx. Hemm ikel illi qatt mhu se jgħinek. Qatt. Imma ma jfissirx li għax il-karbohydrates, l-għaġin, il-ħobż, iħaxxnu inverted commas iktar minn ikel ieħor, ifisser li m'għandhomx posthom. Għax jista' ikollhom posthom. Ħanejt xi ħaġa tad-daħq. Xi ħaġa li ftit jemnuni biha. Mhm. Illi iktar minn ti attiv, mela iktar minn ti pereżempju xi futboler, mhm. tajjeb, iktar ma inti xi atleta, iktar Għandek bżonn tiekol minn dawn l-affarijiet li qed ngħidu mela ross, saġin, patata, frott. Għamil qed bis-serja da. Inqas nieħu frotta ta' kif għandu ġismu hekk jew ġisimha hekk. Hemm training inxena. U biex tissostenja, ma kif dawret li di, biex ehm, Tajjeb. Għara kif għanajda. Biex tkun kapaċi jissostni, emmi. Dak l-exercise tijak, iva, daw l-atleti kollom bżon li jiklu bizzejed karboidrati. Mhm. Iġifiri, mux senajt le, mela, ħanaqbat nikolla ġin u l-frott, kemm effett li ħalli nsir isni atleta, mux il-kwistjoni. Kwistjoni hija illi mux li kelli problema, il-problema tkun illi inti għal-level ta' kemm qed tiċċaqlaq jew mhux tiċċaqlaq, ekkux qed ikol iktar jew inqas jew rafli. Jena naħseb, jena naħseb ma tejesu nieħdu telefonat, jena naħseb bħalma eh, kien ħossu ġieħ ma nafx fejn mur għand it-tabib. Ki kolli bżon kif għattilna fil-bidu inti avukat imur għand avukat. Naħseb jibda l-affarijiet għandna bżon min jigwidana tajjeb xaħat professjonali bħalek tajjeb. Għandna telefonat naħdu flimkien. Hello? Hello.
Bon, wara s-senar tajjeb. Proset tal-program, għet nismakom, naħseb jena xi daqxej differenti, xi l-problema l-għandi ed underweight u ma nista' nitlab xejn. Ilu ftit ħareġli l-gluten free li qtajt il-ħobż u kollox u nżilt total loss. Qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi u niekol però qed narani flok ninżel qed norqod. Nitolbok tgħajjat ftit sinjura.
Problema l-għandi. Għax qed underweight ħafna eh ġifieri.
Imma qiegħed jiggwidak xi ħadd sinjura? Le, ġifieri kellimt it-tabib u qalli normali li meta tiġi hekk għax taqleb id-dieta jiena fhimni kont noqgħod attenta x'niekol biex ma neħxinx ngħid il-verità u kont kważi niekol ħobż biss. Ħobż biss u affarijiet dawn l-affarijiet galletti u hekk issa dawk kelli naqta' kollox, kollox u qed nieħu affarijiet ta' kważi l-ħobż ma nieħu xejn. Għalkemm qed niekol u hekk ma naħseb ma tantx tiggejniah malajr u l-wejt u mbagħad hux. Naħseb daqsxejn diffiċli jiena u mbagħad. Għax qed ngħidlek qiegħda 44 kilos kull ma qiegħda, ġifieri għandi 54 years, kont 48 ġifieri qatt ma kont iktar eh, però nżilt xi 4 kilos f'daqqa u sparixxejt issa. Tant qed niddejjaq jiena stess ġifieri, tant kemm inqas. Għax hekk qed ngħid min hu mod U kultant minnu mod ieħor. Okej, okej. Dik il-dan, bħal speċtaqt nixxerja ma'kom għax min irid jonqos u min irid tella.
Isma, jiena ma nafx hekk tixtieq tħalli n-numru ta' telefon ma' direttur tagħna nħallik fil-libertà. Eh. Però grazzi li qsamt l-esperjenza ta' ifimni kemm għad li kont 48 Xi forti, seven forti qatt ma kont ta' ħafna għax dejjem kont noqgħod attenta u nieħu affarijiet ta' dieta però llum il-ġurnata kważi jiddispjaċini li ma kontx niekol għax ara xi ġrali issa. Le ma ġralek xejn, isma' ma toqgħodx tinkwieta żżejjed. Jiena naħseb illi l-importanti fil-ħajja jiġri x'jiġri, tajjeb, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni. Ija, ħadtha bi kbira jisni għax inqatt ħafna. Indunajt, Sinjura, però importanti li naċċettaw is-sitwazzjoni u rridu naħdmu għaliha. Naħdmu magħha. Irridu ngħixu biha, irridu naċċettaw is-sitwazzjoni importanti ħafna. Niekol healthy issa tax nieħu l-laħam u hekk qabel ma kontx niekol kont traskurata fimni kont ngħid u hija l-ħobż jiġini tajjeb. Illum imma ħanejdlek ilu għal xi xarej issa li ġejtek, ġifieri bil-mod naħseb Mhux se tiġib il-wejt malaj mbagħad. Jiena ma nifhimx daqshekk, sinjura forsi ma tgħidx sejlek xi ħaġa, però xarejn huma xejn ta'. Ġifieri jagħti ftit ċans ukoll, Marija. Ġifieri importanti sinjura naħseb jien fl-opinjoni tiegħi l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel qed tgħid l-ħatta bi kbira, ej aċċetta. Aċċetta. Taf kemm hawn bħalek? Mhm. Ħafna. Jiġifieri l-ġurnata ta' qabd. Daqqa ta' ġifieri tiskanta ta' qabdek għax kont inħossni hekk dejjem żaqqit u ġani u hekk ma kontx ninduna. U l-ġurnata ta' jiżultani.
Ma ħanejlek ilu. Imma jisek tħossok vojt ostra meta taqta' il-ħobs tagħna tal-Malti, dawk l-affarijiet. Imma taf li qed tagħmel għal ġid, sinjura. Puntu, m'hemmx tagħmel. U le, fimni għax ma niklux ħobs ma jiġri xejn ta'.

l-issues tiegħu personali. Mhm. U għal grazzi talla kif ngħidu dejjem, illum hawn ġifieri professjonisti hawn nutritionisti u maġistrati mal-gvern, mhm. hemm ċertu anke kondizzjonijiet mediċi illi l-aħjar li għak dietitian li reġistrat mal-gvern daw kun jaħdmu iktar ma' ċertu kondizjonijiet mediċi. Mhm. Tajjeb li l-għajnuna edha għaw iva. l-importanti l-għajnuna nfittxuha. U tibda kif qed ngħidu minn sempliċ telefonata, xista dak li jkun jgħidlek isma' Inti m'intix ta' idejja jew fil-każ tiegħek. Eżatt. Aħjar titkellem ma' dak jew ma' l-ieħor. Eżatt. Xista jew jgħidlek ej ma nistax ngħinek. Mhm. U sin ċerta xi ħadd daqsxejn iktar aggressiv. Mhm. Imma naqas tgħid ara, diġà solvejt biċċa dak żgur li lebra. Eżatt. eżatt. Martin, għandna telefonata noħduha flimkien. Hello. Hello.
Hello, għarf sunar tajjeb. L-offsinar wara l-offsinar tajjeb ilkom ukoll. Ħa ngħidlek jiena li kelli ċempil ħa nkun onesta. Biex ngħid proset lilek tal-programm. Grazzi.
U il-Matteos. Matteos, Matteos. Kemm nieħu pjaċir nisimgħu u narah b'dik it-tbissima fuq wiċċu. Kemm hu gustusu.

Appetizers, tajjeb, jiġifieri inti qed tissuġġerixxi li jekk nieħdu l-appetizers u starters u nifqu hemm jien naf. Le, ara, mela ara kemm tajba, again ta' skont, jiġifieri jekk inti ħriġt tikol fil-għaxija u taf li dakinhar kilt biżejjed u ma tix terġa' toqgħod tikol ħafna ikel, awtomatikament ħadd mara ħaġa żgħira. Hmm. Però l-appetizers jistgħu jkunu tajnuna kbira li Ejja nkunu sinċiri ma' mela. Teos, ikunu tajbin Ma tistax jisek ma. Ħanajdlek straight, waħda mill-ikbar żbalji kbar li nara u Malta hija li meta pereżempju jien idmur xi restorant inti ġiblek il-ħobs inqabel u l-butir. Illi inti wasalt bil-ġuħ, tajta xina ħanikol illum u wara nofsinhar mela fil-għodu noqgħod ħafifa. U tibda warem, xi fuq dak il-ħobs, ibda idlek bil-butir. Ġewwa, idlek ġewwa, ġewwa, ġewwa, ġewwa. Meta kieku jaħasra inti minn flok ordnajt appetizer, U l-appetizer ordnajtu, mela dan, mux se jġiblek kem trid ħobs, għaw ma ta' ġibna oħra ħobs. Ejva.
Appetizer ordnajtu għandek li għandek, u tajt jina ħat l-appetizer, jista diġa jifrankalek ħafna mill-kaloriji li inti stajt ħadd f'dak il-ħobs bil-butir u affarijiet oħra.
Tendenza oħra, per eżempju, jaqbdu jamlu z-zejt fuq il-plattina, d-bil, erġamel, erġamel. Mux qed ngħidu li ħat għamel kat xi nċubbum ta'. Eh. Imma b'daq xejja ħasra ħsieb. Naħseb hekk tagħmilha ta' kuljum le oh, speċi ta' mhux. Ma anke kieku ħadd appetizer eh. illi jimliek u ħadd pjaċir bih. Ikun aħjar milli inti waqajt għal dawk l-affarijiet. Ħalli mbagħad taf li jisma' ħanordna main course. Kien xi ħaġa żgħira forsi tal-fadel ta' ħaġa għadha żerta żgħira wkoll. Mhux kollox free for all imma nimxi ġas bl-aptit għax l-aptit. Hemm isma' issa ġej is-sajf tajjeb, ġej is-sajf, kulħadd ġabdejna naħseb. E, e, jien naf, jien naf flaxija ħriġt mal-familja anka timxi nara. Il-ġelat, allura ħanajdulu le fis-sajf aħna. Ma nistgħux niġu ġelat kuljum pereżempju. Il-kelma kuljum diġà tbeżżak naqra li taqgħod Kif għamel xi natlu kuljum. Għax kuljum eħefni eh, meta l-ikel ikun fih ammont ikbar ta' zokkor, mhux jagħmel l-ebda ġid. Iz-zokkor huwa assoċjat direttament mal-waste Direttament. Iġifiri sabu li ċans kbir li inti tkun bloated illi inti tkun minn fuħa minn zaqqek li għanka tela ċertu xaħam zaqqek, ikollu relazzjoni pjuttost diretta ma' zokkur.
Ġifiri dik xaħġa number one. Mhm. Number two, eh, eh, hemm ukoll ikel kiesaħ, illi waħjar minn ikel ieħor. Ġifieri pereżempju l-famuż sorbet fih inqas kaloriji, inqas ħsara. Bas kemm ikun ħelu dak.
Mhux kollu Ħelu ma zokkor. inqas periklu mill-ġela tradizzjonali. Okay. Again, issa mbagħad hemm skont x'tipi ta' ħalib, hemm min jagħmellek il-ġelat bl-skimmed milk u bil-full fat milk. Iva. Ta' kollox jaffettwa xi ftit. Ivri l-aħjar jaħasra nsibu aħna sistema taħdem magħna u ma nfittxux naħseb il-qofol huwa dan ta' magri, tara kemm induru fuq ikel u nagħmlu. u training, mhux l-iktar nafsu fuq training, huwa il-qofol għalfej qed nagħmel li qed nagħmel. Jekk jiena il-kuntentizza ta' ħajti huwa dak il-ġelat, għandi problema nafseb. Mhm. Il-kuntentizza ta' ħajti għandha fil-verament tkun illi ħossni vera komda bija nnifsi. Illi ħoss ġismi li qed jiffunzjona li għandi bżonn niġriġirja ġrejta biex nilħaq tal-linja. Jekk għandi bżonn inġor xirja ġarrejta. Jekk ġew it-tfal u tfal ta' tfal u rid nerfagħhom erfajthom. Mhux illi jiena naf li b'dak li qed niekol u b'kemm m'iniex qed niċċaqlaq, qed nitfa' lil nifsi l-baħar, qed nitfa' lili nnifsi ma nistax nilbes li rrid, inħossni iktar għajjiena, inħossni iktar batuta, ma jkollix enerġija, ma jkollix determinazzjoni, hemmhekk. Mhux dik hija l-vera pjaċir tal-ħajja jiena ma nafx. Tajjeb ma fl-opinjoni tiegħi ngħid kif inħossni jiena huwa kollox. Meta nqum marid,